Бүгүҥҥүттэн биһиги Уран толкуй каналбыт үлэтин саҕалаата. Биһи биэриилэрбитигэр бэйэлэрин эйгэлэригэр ситиһиилээхтик үлэлии-хамсыы сылдьар араас толкуйдаах, санаалаах, билиилээх-көрүүлээх дьоммут-сэргэбит кэлэн ыалдьыттыахтара. Уран толкуй толкуй тобуллар эйгэтэ. Тоҕо протеин киллэр? тоҕо протеин киллэрдиэ ити иккитинчэ он биир сылтан кэлбитэ мин залга улахана уже дьарыктан хаалаабытым хаҥа хайын биир товар үөрааттан кэлбитэ хынньына каникулга кини көрбүтэ миэхэ холовой вконтакте улахана хуруйсар этибит мин бу дьарыктан аһдьабыын хардскаларбын угар этии оны көрөн билэр этэ мин бу манежка постоянно дьарыктанарбын ол иһин Просто маннык эмискэ эппитэ. Мин дьарыктан сылдьабын, кини эфиргэ кэлбитэ, көрдө-көрөөт раз здоровый ок протеин киллер хайа-туох кэпсээн. Ол кэннэ интэриэһин аваата эбит, онтон ыла протеин киллер буолбутум холобур. Ол кэннэ холобур уларыта да сатаабатаҕым, тугу да хаган tokkуйду да сатаабатаҕым, хайдах баарына хаалан хаалбыта. Бэйэм бэйэбин оннук диэбитим, ол кэннэ киһи барыта оннук билэр буолан хаалбыт. Протеин киллер. Инстаграмҥа холобур регистрацияланар бастыгыннаҕын уһуруйбутум. Протеин киллер оннук жахаалан албыта. Холобур, биир өттүттэн токуйдаадыкка киллер диэн сөдүки күстээх тыл. Маннык акраха ыарахан хоос холобур суолталаах. Огынан баранатан дьон барыта миин кытта ассоциациялаах сыһыанныыр, ол иһин улаханнык хайдах баарынан сылдьар. Биир демит уларыта хана келер, но улаханын надо того курдук ол иһин протеин киллер буолан хааллым оннук да сылдьарым буолан ди мин буллаҕына аан бастаан кором браман тиһанабытым били дьарыктанар дьонор спортсменнар протеин иэллэбитэ онно протеин арааһа утарар бу киһи баалаах тиһанабыта ийэ охтааххын иин диэн диэн курдук ханаабыта оннук боруста его историялаах дьиҥинэ били түүн убаабыт олорон токкуйдаабатаҕым ол дьэ ким диэн ааттаммыт киһи оо дьэ оо диэм уота просто бар кин этте алхас этте и той кин алхасман айаҕыттан просто көтөн тахсар бур оннук жылан хаалан алар мин хөбүлүү көрөмүн ону онно оннук жа дьабым хасыл ахсын оттон бу эйгэҕэ да бу фитнес эйгэтигэр бу тимиринэн железаннан дьарыктанарга хайдах миэнэбит диэн дьарык оҥосторго ханамга эн атын идэлээх киһи буоллаҥ дии бэйэҥ үөрэххинэн бэйэҥ талбыккынан ол гынан баран туу санааттан бу маны мин үлэ оҥостобун хамнас оҥостобун үлэлиибин диэн өй санаа кэлбитэ ото эпитим курдал икки тыһынча он бит таһалыыбын икки тыһынча он бир ол жаһайын кстати как раз мен сокращенияга төбөһөм үлэбэр

дьарыктен хүүрүктер ол мин холорбут тимиринен дьарыктан хаалаан эрэгин хаҥа уоннатын били оҕунан ытааччылар баалар биһи ханнык секция баар этэ онно тустуктар бүттэ ол спордун мен анан бүтэр мин холобут төбөбөр ханаабар корка кэлэммин көрөбүн элбэх паҕай зал бар үчөй баа оборудованиялаахтар бары дьарыктан аһдьаллар үчөй ба стадион бар таһажа дьарыктаналлар үчөй ба площадкалар бааллар биһи ханна куоҕата онтон ыла икки тыһынча он он үс сыл кыһыныгар дылы бюджеппар үлэлиибин тоҕустан алтаҕа дылы алтаттан бүтэммин дьарыктана барабын просто били кэргэним һоох оҕом һоох улахан кыһалҕам һоох ойбун кытта биир дьиэҕэ олоробут улаханнык маннык кыһалҕата һоохпут иһин биир ол иһин дьааһаҥҥа улахан куоракка кэлэҥҥин дьэ оо дьэ оо дьэ оо дьэ буолаһын дьаҕан оннотун Дьарыктан сылдьаммын биир кэм как раз онно Инстаграм кэлэр, социальнай сеть, онно хаартыскаларбын укабын, бу дьарыктан сылдьабын, бүөмэни боробулаан көрдүм. Туох да хыла хоруга хох. Холобур, билигин ити хыла хоруктаах уруйаллар. Курс атыылары да буоллун дуу, лайк элбэх хомуйа. Онно мин хана просто тот приложение бар, еще бай, манна гынам, манна гынам. Бу мин бу хыджабын, бүгүн маны хаатым, бүгүн маны дьарыктаатым, бүгүн маннык болла, оннук болла. Дьон интеллигентgan хаалаабыта. Ол тухары буоллаҕына хайдах этэй? Янда Тамунанова подписка алынабын. Оһоҕынан кини уже биллэр этэ. Улахан фитнес индустрияҕа баар биллиилээх киһи этэ. Уонна ол кэннэ кыра кыралаан хоруйсар этибит комментарийдыыбыт бэйэбээбитигэр. Кини упражненияларын угар мин комментарийдыыбын, мин бэйэм кэммин кини комментарийдыыр. Аннык ахсан иһин сыһаммытын хайаабыт хаалаатыбыт диэхпит алтыһыы хааланнаҕа диэ хааланнаҕа спасибо ол тухары олуон үс кыһыныгар хаас онньан этэ хаас бодох күһүн күһүн кини биир упражнение укпута илиитин дьарыктыы туруйата оны уһумаатык хуруйан хагалаабытын уһумаатык дьек суруйбутум киниэхэ комментарийга халоо мин эбитим болар маннык гына эмэтэ маннык гыммытын ордук болуйта маннык гына маннык үлэлиир маннык үлэлиир

Ону хайдаары төбөбөр өй киирбитэ, ону кырдьык ону ыппыт киһи да суох тыл принципэ иһин элбэҕи билэр этим онон манан. Видео видео көрөбүн, холобур кинигэ аҕабын кыралаан, бэйэм токкуйбунан көрөбүн. Онтон личка уже хуруйсуппут, давай кырдьыгытын көрөбүт төтө элбэх киһи кэлэрий диэбитэ. Миэхэ подписчигым аҕыйах,

Чөһүрбэччи кии кэлбитэ истэ. Ону көрөмөлүүр соктаннахпыт диэн. Оо, өлбөхпаа диэбинэ тугу кэпсиибит, тугу кэпсиибит. Эксамыча иһин өйбүтүн да өйбүтүн булан кэпсээбиппит. Мин бэйэм өттүбүттэн кэпсээбитим, Янда бэйэтин өттүнэн кэпсээбитэ, бэйэбит опыппытынан кэпсээбиппит дьоннорбутугар истибиттэрэ интэриэһинэй вопростары ыйыппыттара онтон ким эрэ ыйыппыт ата иһигибэҕэ дьарыктаабаккыт маннык персональный дьарык биһи эһиэхэ дьарыктаныа этибитин Улахан эмин өйбөр да хугатаннык, холобур, бэйэм просто любительбин санаабар. Онтон яанда эмиэ оннук курдук хайдаар хаалан албыт, ано все-таки ол вопрос элбэҕи өйбүтэр хагалаабыта хало тукуйдан көрдөхпүтэ кыдьык дьону дьарыктахха хөбөбүт. Ол хана билин курдук тренер диэн почти хуох этэ, улахан зал даҕан элбэх хуох этэ. хаҥа күөдьүйэн эрэр курдук этэ дии хаҥа хайдах ара маннык дьон интириэһиргээн туох ара маннык баар эбит иин диэн хайаан кэлэр кэм этэ дьыбыт да онну көрбүт эппин яандаҕа көрбүт эппин хэп я думала ты опытный уже бы били короче туох туох ара физкультурнай үөрэхтээх туох ара короче маннык короче книжного ума бар киһини кэлэр диэн ол кэннэ биһи өйбүтүгэр киирэр үллэстиэххэ сөбөбүт диэн ол гынан баран дьон манньа иһин үлэлиэн сөп кэлэн дьарыктаныан сөбөбүт диэн өйбүтүгэр киирбитэ ол кэннэ интэриэһинэйбэ диалогтаабыппыт ол киэһэбитэ дуо хассаныгар эбитэ дуо холобур токуйдаан көрөн кырдьык персоналка ыытыхха сөбөбүт эн хаһыылыаҥытай эн хас диэҥҥэ да билин төһөнү сыаната отой билбэппит отой вообще представлениебыт того хас буолан сөбүй ылыахха сөп тоһуохтуу ханнык залга баран дьарыктыахха сөбүй Хөбүлүөхтэрэ дуу, зал дьарыктанааччылара, руководстволара хөпкыныа дуу, хаччыбытын нааламылалыбына личканан ылабыт дуу, обстоятельно хайдах оннук үлэ барарын билбэппит, онон оннук же примерно хаалбыта, но дьон санаата үчүгэй да. Холобур, ону истэн баран дьон бөҕө биһиэхэ подпискаламмыта, дьон бөҕө элбэҕи хуруйан хаалаабыта, холобур, мин маннык дьарыктаныахха маарабын, туох диһаныгытый, Учуйа дьоннор бааллар эбиккит, хата маладьыастар, бу өрөбүлгүтүн аһыммаккаҕыт, дьоҥҥутуттан кэлэн биһиэхэ бу кэпсээтигит, махтал тыл бөҕөтүн истибиппит, онно дьэлби үөрбүппүт, токуйдаммыппыт, ол кэннэ иккистээн хомуйарга уже трюмка хомуйбуппут, эмиэ ол Янда инициатива этэ, потому что аудиторията элбэх, киниэхэ кэлиэхтэрэ.

Ол иһин оннук же хаалбыта. Онтон миэхэ ол бастакы встречабытыттан ол хүрбэ киһиттэн икки, икки кыыс уруттарбыта миэхэ. Мин иккис оскуола алхаана дьарыктанар этим бэйэм. Онно параллельно ол дьоннорбун дьарыктаан хаалыыбын. Онтон кыһын буолар, хаҥа дьыллааҥҥа өрөбүллэр. Онуоха дылы ол икки кэлбит кыыс бэйэлэрин подругаларын, ким эрэ эдьиийин балтын аалбыта уже хас киэчэ

хас киһилээххиний төһө баарый диэн примерно ыйытан көрбүттэрэ разведкалаабыттара вопростарынан да барыта үчүгэй курдук холобур в любом случае минимально били эдэргэ дылы хоргуйан өлөрбөппүн иһин биир арендабын төлүүрбэр да баар ол иһин сөп сөптөн буолбута хаҥы дьыллааҥҥа өрөбүлтэн тахсабын Маһараады начальник партиябын бастаан, отделым начальнигар этэбин. Умандык маннык гынар гынна, бараары гыннабын. Сөп бэҕэр замена бол, оччоҕуна барыан подпистем диэбитэ. Онтон улахан тойоммутугар киирэбин, элэр тоҕо бараары гынныҥ диye, тоҕо хөбүлээбэтин диэтим. Аны мин кырдьыга эттэҕим, тугу да хөбүлээбиппин диэн бодох барыта үчүгэй, но онно интэриэһинэй бар вариант бар, оны боруобалаан көрүөххүн баран. Бэйэҥ холонон көрөр гынабын, хангайдаҕа. Аны хөп чамаладьас инэ дьаһаныр боллаххына эдэр киһи оннук оннук. Хорошо, чэ, үшева бэйэң оннугар киһитэ бул, отчоҕуна эйигин ыытыам диэбиттэрэ. Уон күн үһүгэр хаҥа киһини булбупут, ол кэннэ дьаһараз иккис оскуолабар көһөбүн. Онно бэйэм холобур тренер курдук киирбэппин, неофициально холобур бэйэм просто консультация берем. Бэйэм же ол абонемеммын ылабын, ол тухары бэйэм дьоннорум кэлэн абонемен ылар, бары бииргэ дьарыктанабыт, дьоннорбутун кытта доҕордоһобут, администратордорбутун кытта Ол кэннэ неофициально икки тыһыынча уон үстэн буолла. Официально икки тыһыынча уон төрттен. Билигин уже эттис сылым. Эттис сылым уже. Эн уонна үксүн туох үлэлигин де индивидуально дьарыктыгын де дьоннор. Ол онно бу дьарыктыыргар хайдах айотто манна мин көрдөхпүнэ эн наһаа маннык аһаҕас киһи буолбатаххын дии дьону кытта маннык хей диэбитинэн сыдьар киһи буолбатаххын диэри тренердэр оннугин туох маннык хайдах уопсайынан дьон киһини кытары маннык биир бииргэ үлэлиир буоллаҕын дии өссө бу кэлбит киһиҥ буоллаҕына туох буоллаа эмиэ улахан туох эрэ тугу аһарынан кэлэр буоллаа дии залга кэлэригэр хайдах түгэннэр баар буолаллары хайдах туох ыарахаттар дуу эбэтэр туох маннык түгэннэри көрсөөччүгүнүй уонна хайдах итинник үлэлиир уопсайынан Атан эппиэтинэстээх үлэ дии саныыбын мин тренер үлэтин һэ тоҕо диэтэргин холобур борстойду туккудаатаххана тренер анааттыгар турар хай тренажерга барар гын этер хастыгынар гын этер онна бүтте курдук ол гынан баран все-таки иккиһигин кытта биир чаһабы биирге олорогун ото этергит илигитин тутуһайдам илигити балан манныгын оннугун оннугун диигин ол тухар иһин биир бастатын туран дьон кэпсэтиэн баҕарар кэпсэтиэхтээх халуур тренерин боробулаан көрөн диэххэ дуу төһө билиилээҕин төһө опыттааҕын билиэн наада холор бастакы уон бес сүүрбэ бастакы дьэргигэр киһи быһаарыныахтаах уже ол иһин ол тухары мин аттыгар баар буолуохтаахпын ыйытар вопростарыгар барытыгар хоройдуохтаахпын интириэһинэйдик эппиэттиэхтээхпин боростой бааты кинигели аһа хох да ниэттэн буолбатах олор сиһилии баһаарын биэрэхтээхпин тоҕо манныгын тоҕо манныгыныах охтааҕын дуу тоҕо манныгыныахтааҕын дуу ол иһин мин санаабар тоҕо миэхэ хатаммыта буолуой диэтэххинэ арааһа мин интэриэһинэйдик холобур кэпсиирим буолуо бэйэм санаатаххын тоҕо диэтэххэ мин дьоннорум мин эбээлээх эһээм учууталлар мин аҕам учуутал ийэм холобур салайааччы быһыытынан эмиэ элбэх дьону кытта үлэлэһэр ол тухары миэхэ бериллибит быһыылаах все-таки кэпсиир үөрэтэр хаангар баар буоллаҕа дьэ холобур программисты үлэлии сылдьархпына мин киһини кытта кыайан үлэлээбиппин дии саныыр этим но оказывается просто атын сфераҕа көстөхпүн үлэлиэхпин сөбөбүт холобур ол программистырым хаҕаны тухары дьону кытары ыарахан техническое задание оҥороон бороста ол ыарахан хоҕус а так бу дьону кытта чобады кэпсэтэн дьон хайдах олорорун хайдах аһыырын хайдах дьиэтигэр условиялааҕын холобур мин барытын все-таки билиэхтээхпин туга хаан иһэн олорорун төһөнү утуйарын уутун ханарын да уһуоҕун да барытын эмиэ билиэхпин наада ол иһин аа дьо киһини просто үрдүк эттэххэ мин кыра-кыралаан кини олоҕугар киириэхпин наада маннык дистанционно киириэхпин наада дьон миэхэ аһыллыахтаах эн көмөлөһөрүҥ туһугар көмөлөһөрүм туһугар да холобур дьон араас все-таки киһи барыта бастакы касата а мен манныкпын манныкпын диэбэт просто кэлэн молча туруохтарын дэһэп сорох дьон уйуйдаан арыллаллар сорохтор арааза бастыгыттаан все-таки эмпатиялаахпын диэххэ дуу чувствуйдохпун холор киһи киһини ыраахтан көрөбүн уон метригэр хааман кэлэр дыл мин примерно уже представляю дим хайдах настроениялаан кэлин иһэрин мин холобур ва ва бэҕэ буола көрдөхпүнэ киһим уже хомойон хоҕос кэлбит буола мин эмэ ай дьоммуннук тохтуу түһэбин оны кыра кыралаан хаалыыбын хай хайдаххыный туох кэпсээн аа чутуйдуң аа хэп холобур ыарахан маатык куру санаалаах кэлбит буола мин кыратык хэп хэп тема бара түһэбин дьарыктанан разминкаланыар кэмигэр мин аадьылыраахтан хаалыахпын сөп холобур бэҕэһээ туу көрбүтүн халлаан хайдаан кэпсиэхпин сөп холобур нейтральный темалар бааллар кэпсэтэргэ дьону кытта иһимир кэпсэтэ үөрэниэххэ наада все-таки персональный дьарык диэн биир час в основном барыта биир час холобур ол алты минут иһигэр кырдьык дьиҥнээх дьарыга непосредственно тимириги тырылаһан холобур он бес сүүрбэр мүнөтэ буолар ол ыккардык барыта разминка кэпсэтээһин, кыратык статическай үлэ да буоллун, ол тухары иһин биирэн кэпсэтэ туруохтааххын, дьоҥҥун успейдаан билиэхтээххин, бэҕэһээллэрэ күн туугуммутун успейдаан билиэхтээхпин, тугу аһаабытын успейдаан билиэхтээхпин, бүгүн тугу успейдаан аһаабытын билиэхтээхпин, хайдах былааннаах кэлбитин, хайдах күүстээх кэлбитин, улуйбутун да уһуоҕун дуу, дьиэтигэр хайдах охсуну барыта мин билэх суохпун наада. Ол тухары ол биир чаас тухары үлэ барыта бара турар кырагаралаан. Бастаан ыйыта турахпын сөп, холобур, наада буоллаҕына киһини тохтото түһүөхпүн сөп, чаастан ордук үлэлиэхпин сөп, либо эбэтэр отой ыһылайан хаалан кэлбит буоллаҕына дуу, ыксыыр түбэлтэлээх буоллаҕына дуу эрдэ бүтүөхпүн сөп. Ити барыта фактордары барытын учуоттуохпун наада, ол иһин сорох-сорох күн бүтэһигэр уже маннык ыгыллаалам отой олороҕун киэһэ дьиэҕэр кэлэн арахсан хаалаҕын натурально диэн. Маннык олороҕун остуолга олороҕун түгүр аһаатаҕа буолаҕын Оҕоҥ кэлэр, уолуҥ кэлэр, онньукка диир, кэргэнин кэпсэтиэн баҕарар, онно эмиэ күүс наада. Холобур, мин каждый киһибин кытта улаханнык күүскэ үлэлэһэ атыыбын, туох баарынан күүспүн барытын биэрэбин. Энергетикабын кытта бэссэбит бэйэбитигэр. Хороох дьоннор кистээбэккэ эттэххинэ, вампирдар бааллар миэхэ даҕаны. Все-таки инниктэн баар эбит. Урут аа вампир, вампир аа кырдьык баар эбит. Дьону кытта үлэлэһэн барбытын кэннэ прям

Төһө ыараханы, холобур эн эр киһи буоллаҥ дии, уонна ким эрэ тугун эбит кистиэн, иҥин хөп боллаа дии, холобур арыллыа оһохтарын сөп, ситэрэ эбэтэр эн холобур кини этин-сиинин организмын билбэт буоллаҥ дии, чувствуйдаабаккын дии, ол онно холобур үлэлииргэ хайдаҕы эбэтэр хаппырыстыыллар атаахтыахтарын һө бата айылҕаларын быһыытынан да кыайалларын да кыайбаппын диэн итиннэ тренер туох тугу тутарый холобур бу туох принциптаах туох принциптаах холобур хайдах гынаҥын эн итини ити түүҥэннэри туоругуну бэйэҥ үлэҕэр мин холобур бэйэм бэйэбэр эрдэттэн быһаарыммытын мин бастатан туран мин олимпийскай тренер буотахпын холобур главный тренер сборная хака херин сборная буотахпын миэхэ дьоннор просто дьарыктана кэлэллэр тыыннарын таһаара кэлиэхтэринэ холобур эттэрин сииннэрин уларытыахтарын доруобуйаларын үчүгэй гынахтарын баҕаран кэлэллэр ол иһин мин бастан туран өйбөр бастаан утутабын бу миэхэ киһи кэллэ профессиональный спортсмен буолбатах холобур профессиональный спортсменнарга ыһыл тухары ыһыл аҥаара наперед программалар уруллар Отой эн өлөөрү дагын полаха гыныахтаахкын дии маннык тураан. Ол иһин мин гибкай балаһатыыбын холобур. Этэргэ дылатан эр киһи туох диэххэ эр киһи ордук ачаалыр миннэ диэн эттэххэ. Холобур ыарахан ыарахан ыйахан ыйаатах эр киһи хараатар кыаллыбат бесполезно диэн тохтаан хааллар. Эрдэттэн умайан хааллар, оны хөвеннен тура гынар он охтаан хааллар олорор. холобур кыыс кыыска улахан майаһын ибирээн холобур билаан ынырыгырахан туох да диэбэт просто һэп дьэ дьэ маргынар потому что элбэҕи тулуйаллар дьахтар диэн тылы ото өһөбүлээбиппин ким диэтэхпинэ кыыс кыргыттар кыргыттар кыргыттар холор элбэҕи тулуйаллар тулуурдаахтар онтукаларын тухары үлэлиилэрэ үчүгэй баай бээлэр баҕардахтарын улахан аддаачалаахтар ини көрөргө даҕаны үчүгэй холобур Хаппырыыстылар, конечно, баар оннук кистээбэппин, но все-таки холобур биһи сыһыаммыт ордук табаарыстаһыы курдук буолуохтаах. Холобур клиент туох дииллэрий? клиент уонна услуга диэн буолбатах олор миэнэ киһини кытта доҕордоһуохпун наада эн биир на каком-то уровне маннык кыратык да буоллар сыһыаммытын үчүгэй гыныахпытын наада холобур кини оҕолорун туһунан мин оҕолорум туһунан кэпсиэм оччоҕуна киһиэхэ маннык доверие үөскүүрбүт көрдүбүтэр оччоҕуна оннук доверие бар булаан холор муоста курдук бэбэбит үшебали кэпсэтэбит арай хоро хороорча биирдэмит буола ыныргырханнык дьоннор контактка бараллар оннук дьон эмиэ баар оннук буола чиэһин этэбин мин эһиэхэ көмөлөһөххүн баарым но все-таки маннык кылах бука баһааласта бырастыгының но лучше маннык үчү үлэлэһэр кыахпыт туох быһылаах онон атын киһини баһааласта боруолаан көрүҥ Ону оннук эмиэ баар буолааччы биирдэмит. Но все-таки тухтехаби псир энергетика дуу туогар карма диэби курдук баар быһылаах все-таки миэхэ этэргэ дылы үчөй дьоннор кэлэлэр төттө Отто уонна туох боло де кэлиэхтэрин инэ бир үөрэтэн көрөллөр буоллаҕа дии үөрэтэн көрөллөр бу миэхэ бассыы дуу бассымыы дуу ким эрэ холобур манныга хөбүлүүрдүү олох хаһыты сыддьар тренердарын мөҕүллэ этиллэ олох олох маннык өрө эйэккэлиһи кимиэхэр аннук сыһыан бассыбаат ти холобур ким эрэ төптөрүтүн арый хымнаҕастык эбэтэр атын өттүттэн киирилээх да оттон туох диэн ыйытыахпын баҕарабын онно маннык туох баар диэм ыарахан ыйааһыннаах дьоннор бааллар дии. Ити дьон холобур мин наһаа элбэх дьоннору билэбин оннук хеп заалга кэлиэхтэрин баҕараллар аҕа. Наһаа баҕараллар дьарыктаныахтарын. Ол гынан баран кыбысталлар. Эр да дьоҥҥо баар, кыргыттарга да баар хеп. Холобур наһаа да сүүһүнэн киилэ буолбатар хэт бу орто ыйааһынтан улахан ыйааһынна онно киһи бара миигин залга көрө кыбыстабын онно хайдах таҥнаһыт дьыллыахтааҕый эҥин диэн итиннэ туох сүбэ ама биэриэҥ этэ холобур инник ханаалаах дьоҥҥо уолаттарга да кыргыттарга даҕаны

Эһиги бэйэҕитигэр аттыгар постоянно киһилээх буолаҕыт. Ол киһи эһиэхэ щит курдук буолар. Бары бары барыгытыттан эйиин хаххалыыр, барыта баарын көрдөрөр. Холобур, неудобнай баҕай ситуацияларгын түбэспэккит, потому что аттыгытыгар билэр киһи бар. Барытын билэр, эһигитин постоянно маннык хаххалыы сылдьар бары барыгытыттан. Оннук киһи баара үчүгэй. Холобур, тренер да буоллун, бэйэҕит билэр табаарыскыт да буоллун, Уонна ити эппитин курдук орто ыйаһантан улахан буоллахтарына кыбыстыахтарын сөп инньэ диэн баар. Но биире диэххэ мааран холобур залга дьон санаатынан дьон бэбээлэрин барын постоянно көрөр курдук. Как будто бы инньэ диэн ылар. Кэлбит киһинэ барытын бары маннык кына гына ол ким кэллэ ол кына көр көр. Оннук тем да, оннук тем оннук тем болбатах. то залга обычно дьарыктанар ки бэйэтин эрэ көрөр барыта секкилэ диэн секкилэ бэйэм эрэ көрөөх холобур мин мин тренер быһыытынан атын дьону көрөхпүн хөп кимиэхэ холобур көмө наада дуу ким эрэ түргэнник кэлэн кыратык көннөрөн биэриэххэ хөп дуу холобур бу кутталаах баады кынаан баһаалыста маныгыныма маныгын дуу диэххэ хөп дуу либо көмөлөһөн холобур кыргыттарга улаханы яһан көтөҕөргө холобур ууран биэрэргэ но все таки дьон атын дьоҥҥо улаханнык ара дьыйбат диэххэ сөп дьэ все-таки ону ааһыахха наада ол все-таки отой ынырыктык отой просто кыбыстар буоллаххытына биир сүбэ холобур эһиги вторник четверг суббота либо өрөбүлгэ хас сырда күннэргэ сылдьыаххына потому что ол саамай непопулярный бириэмэ онно постоянно аҕыйах киһи почти ким да суох барыта тренажер свободнай дьон улаханнык кырдьыбат дьон улаханнык көрбөт онно кырдьыахха эбэтэр групповойга киириэххэ потому что групповой дьарыктарга почти бары хаҕалааччылар хана үксүн ол иһин аттыгар бэйэҥ же курдук дьону көрөр буоллаххына чэпчэки хоҕус халар бэйэҥ же курдук кыһалҕалаах буолуо дуу бэйэҥ же курдук ыйааһыннаах буоллун дуу икки үс оҕолоох ол быыһыгар дьылбы маннык буолаалма кэлиэн да сөп дуу оннук дьон баар аттыгар бар була үчүгэй баайа тем более холобур уопсай раздевалка оҕолороҕун биир дьэбириэмэҕэ кэлэҕин привет привет ким эрэ нөҥүө билэр буолаалыҥ баар ол кэргэним коллегата табаарыһым табаарыһа буоллун оннук маннык сүбэ ама тахсан биэриэн сөп олин чэпчэки буолан сөп ол иһин мин хоотохтуу сылдьар буоллаххытына сырдэрдэ кэлин дьон хоһугар холобур тоҕустан он икки дылы буоллун вторник четверг суббота уонна өрөбүлгэ эбэтэр групповой каһаддьахха хап либо отой билир киһитигэр иккиэ буолан кэлэххытына билигин витамин иһэр наһаа туох буолла ди нуччалайтахха популярнай моднай да буолла ди холобур араас бу японияттан дойдутуттан кэлбит америкаттан кэлбит витаминнэр бэбит да витаминнэрбит ардыгар көрдөххө туох тоххоһооно суох иһии курдук баар дии холобур биһи сахалар тымныы ыргаларобут биһиэхэ күммүт аҕыйах д витамины баччаны баччаны иһиэхтээххин дьарыктанар буоллаххына хайаан да омега иһиэхтээххин ханнык эрэ битаминнэри иһиэхтээххин итиннэ хайдах сыһаннааҕыный онно бу дьарыктанар эбдэр дьарыктаммат даҕаны киһиэхэ да эбдэр дьиэтигэр да олорон дьарыктанар киһи ити битаминнэргэ хайдах сыһыаннаах буолуохтааҕай уонна бэйэҕэр сөптөөх буоларын курдук хайдах туттунуохтааххына хаптыахтааххыный холобур ити эппитин курдук икки хаамай основной витаминнар буоллунар витамин д уонна омега три хаамай киһиэхэ хаамай наадалаахтар но омега три холобурун элбэҕи ынырык элбэҕи дэстэххинэ излишката тахсар холобур киһи таһар киһи эттигэ таһарыан сөп аны витамин д диэн интересный баҕа туох баар момент жирорастворимый витамин диэн буолар. Ол аата эйиэхэ эккэ-сииҥҥэ хаалар уонна иҥэн хаалар. Наһаа элбэхтэ тахсыбат эттигин холобур кыайан таһаарбат. Ол иһин ити витамин иһэн хаалыр буоллаххытына лучше аан бастан анализ туттаран көрүөххүт наада. Специальный анализтар бааллар на витамин D25 диэн. Ол сыаната ча сыаналаах кырдьык бу диэн. Такка почти үс аҥаары тыһыынча. ылла кэлээт үс саҥа тыһынча этэлүүр диэн ыарахан хаос олор киһиэхэ ону тухары ол омегаҕан липидный профильга бэрэбиэккэлиэҥ үрэххин көрүҥ онтукаҥ узи уже балтараа тыһынча буолла ол тухары эссе липидный профилин көрөһөн почти бэс мэһэк ол тухары тымыргыттан хаанын ыларыҥ мэһэк бэһэн элбээн элбээн элбээн элбээн холор хылга киһилиэ бу дьаны тихас смотр массыына курдук барыаххын наада хылга бидда обязательно ол хыаната почти аҕыс тыһынча болар Халор он екі ыйга арааран көрдөххө кыра дьиҥинэн. Даже биир да тыһынча ол. Но все-таки ол бу кэлэн мараҥын аҕыс тыһынча уурар диэн ыарахан. Ол иһин элбэхки онно наадыйбат. Просто халор ким эрэ эппитэ, бите мин дэчүөбүт, аха ханнык фирманы? А, ты японскай? А, японская вата үчүгэй. Тоҕор инньэ диэн ассоциациялаахтар, ассоциациялаахтар дьоннорго Хоро-хороор онтукаттан хомуйабын, хомойобун, тоҕо диэтэххэ дьон бэрэбиэккэлээбэт. Миэхэ да дьарыктанааччылар халыр бастаан этэбин, баһаалыстыба маны туттаран көр, давай боробулаан көрүөххэ эйиэхэ витамин да төһөтүн, тиийбэт буоллаҕына баччаны иһэн аныахпыт, маны ылан көрүөххүн сөп, манна бэрэбиэккэлинэн көрүөххүн сөп, терапевтан босхо анализка направление ылан көрүөххүн сөп. Дьон биир истэр, аһа, аһа, дьон хаалаҥалар. Тоҕо диэтэххэ именно Саҥа дьыл буолаары турар ороскуот, Хаҥа дьыл бүтэн хаҥа ороскуот бүддьүөт бүгүн кэлэ илик хамнаспыт хаалан хаалла отпускабытыгар наада массыына мадьдьанан хаалла и постоянно кырыкылан көһөн көһөн көһөн хылыҥ уже ааһан хаалар хылыбы вроде бы витамин иһэҕин вроде бы испэккин хайдах хаҕалаабыккын да билбэккин билигин хайдах уровеннааххын да билбэккин ол иһин хайдах идеальный миргэ диэххэ дуу Ол эрэн тренергэ кэлэҕин, мин холобур кэпсиирин бу маннык-маннык витаминнар бааллар. Маннык витаминнар иһэ буоллахха баһаал саманы туттаран көр, бэрэбиэркэлээн көрүөххэ диэн буолар. Бэрэбиэркэлээн көрөҕүн, идеально холобур эн бараҥҥын анализкын туттараҕын, Ассырда натощак, ууну испэккэ аһаабаккаҕын туттараҕын, икки күннэн эйэх анализкин биэрэллэр. Ол анализкин чугатытан кэлэҕин, тренергэр көрдөрөҕүн. Тренериҥ дьа көрөн туран этэр, аһаа, мантыҥ витаминдыҥ тиийбэт эбит,

Эн холобур хааскыттаан, хайдах олохтоох олороргутаан, туох холобур быарыҥ, бүөрүҥ, сүрэҕиҥ хайдах состояниелаахтын эмиэ элбэх араас моменнар, фактордар бааллар. Ону учуоттаан туран гына дозировкааны иһиэхтээххин. Просто мин билэр подругум учебатык уйбута, витамин D3 испит аччамин эмиэ иһиэн. Оннук кэм буолбатах. Бастаан туттаран көрөҕүн, дьэ витамиҥҥын иһэн хаалыыгын. Иһэн хаалаатыҥ, үс төрүт нэдиэлэ ааста, өссө биирde туттаран көрөҕүн, ол икки витамиҥҥын уонна липидный профилгин. Даннайыҥ уларыйбатах буоллаҕына, либо витаминнарыҥ үлэлээбэттэр, халор этэргил подделка буолан иһэр, либо эйиэхэ холобур ити витаминнар усваивайса буолбаттар куһаҕаннык киирэллэр эйиэхэ. Ол аата причинаан көрдүүгүн. Аты ону көрдүү. Баҕар желуд үөһүҥ буолуо, баҕар иһиҥ буолуо, баҕар куртаҕыҥ буолуо, онтукаан барытын быһааран көрүөхтээххин. Ити бу холобур этэ турдум, аҕыс тыһынчаны төлөөдүҥ, битэминэргэ баран ыллыҥ, икки аҥаар үс тыһыынча бараатыҥ, уже он бір тыһыынча буолла. Түөрт неделя истиҥ, тренергин кытта дьарыктанныҥ, эссе холобур плюс он, онтон эссе иккистээн туттараҕын, плюс төрт тыһыынча, уже хүрбэ буолла, онтукаҥ терапевткар барыаҥ, холобур, очеркка туруоҥ, больничнайга нарыйыаҥ, платнайга да барыаҥ, первичный прием тыһыынча буолла, онтуҥ элбээн, элбээн, элбээн иһэр. Дьон холобур материальнай өттүнэрэ көрөр. О дьонур кэлбэҕэ наһаа деді. Тон принцип мин үчөйбүнэ туох да өйдүбэт туох да өйдүбэт үчөйбүн. Туох гынаары көрүлээн туттарарда курдук ханылар ди хаччыта эбэп буолан ол үрбэт ыһынчаҕа витамин анализтарын туттарар үһү инди. ол ол албын албын хана кырдык жа биэһэн бырыһын дьоно кырдык оннук буола туга да өйдүбэт улаата принципе барыта үшүгэ этиҥҥэ Кырдык туох эрэ тиийбэ полно все-таки онтукан компенсациялар и нормально олороҕун. Ол аата бу холобур битэмииннэр бааллар дии, те битэмииннэр ырарга, уойарга туканныр бэйтин бэйтигэр жарыктанар, для себя жарыктанар киһиэхэ да эмбир тутулуктаах буоллахтара дии бу кине дьайыылара баралларыгар ырарыгар дуу, уойарыгар дуу эбэтэр туох эрэ көрдөрүүлэрин тупсарарыгар эбэһэт наада потому что э, холобур биһиги буоларыммыт токуйдан көрөбүт мин ырыахпын наада дуу быччымгын эбиэхпин наада дуу растяжкам үчүгэй буолан наада тулуурдаах буолахпын наада холобур боростой тергедылы бытовой ситуация просто үчүгэй буолах маарабын но все таки биһиги эттикпитигэр ити улахан стресс Үйаһаҥҥа бырыаххын бааран, улаата эн эттиккэр жир жигайдыныан наада, окисляйся буолуон наада, ол продукт распаадайан халабыт таһарыан наада, бөрүҥ таһарыан наада, көлөһүҥҥүнэн тахсыан наада, иккинэн тахсыаҥ наада, ол ыарахан нагрузка барыта. Хола би ханаабытыр, а диета, диета, бүгүн аһыам хасын хоох. Улахан стресс, онно элбэх микроэлемент наада, элбэх витамин наада, халабыр овощи, фрукта буолун, биһиэхэ как всегда туох аалалларын билэҕит билиин кыһын хайдах вообще фрукта кэлэрин бээх дэссе хлор хассы хассырды диин хайын дачалаах боллахын еще заготовкалар бааллара боло бука баһаалыста витамин бэҕэлбэх арай оннук дачаҕа туох боллун ханна даана дьоҥҥут эһи хоҕуруттан тугу да ыыппаттар балык ыыппаттар Холобур, Зонтаттан да буоллун, Чурапчыттан да эһиэхэ эт киирбэт, убаһа ыыппаттар. Бараҥытал бразильскай печень, холобур, ынах этин ылыаххыт, бразильскай куруса ылыаххыт, узбекистанскай яблоко иһиэххит. Витаминнэр неужели отчэлбэх буолуо дуо диэн боппуруос үөскүүр. Хоро-хораар үчүгэй табаардар бааллар кырдьык баар, но все-таки компенсация наада. Даже дьарыктаммат да буоллаххытына, тугу да гыммат буоллаххытына, иһин витамин наада. Бэһэт добавка наада. Ыараханы көтөҕөр. Киһиэхэ туһалаах дуо? Туох туһалаах буола туох туһалааҕый? Холобур, мин дьарыктанаарбыттан элбэхтэ истэбин сөп. Кыргыттарга туохха наадалааҕый дииллэр сөп. Уон уонча да киилэни көтөҕөр буоллаххына онон сөп буолуохтааххын. Чэ доруобуй оннук куһаҕан, маннык куһаҕан, дьэ индикиҥ индик буолуо, эбэтэр эр дьоҥҥо даҕаны ити кэриэтинэ баран оттообуттара буоллар мас хайыппыттара буоллар аха ити кэннэ ити штанга көтөҕөн оонньуун дьиэн кэриэтэгин субу ыарханы көтөҕөр ки туохугар хайдаҕа эбэтэр ордук бу тас көрүҥү тупсары туохара бүччүҥ иҥин үөскээһинигэр көмөлөөҕүнэн эрэ ду все-таки ити ыйааһын хамнатааһын диэн буоллум бо холобур киһи син биир тас көрүҥүттэн киирэр аан бастаан онтон хаалыыгын просто холобур бу олор киһи условно ыллыкка биир киһини вообще тугу да дьарыктаммат кыыс сааһа отут тугу да дьарыктамматах онуоха дылы просто быһытан сытан баран чарааһа үрүхпун наада буолаахтан просто келер потому что кини ыһытан эрэ холобур аха мин элбэҕи көтөҕөхпүн наада диэн кэлбэт залга ам бастан бэйэтин тупсараары кэлэр тас көрүҥүн тупсараары кэлэр холобур биирдэ эмит чэ сүүс киһиттэн икки үс буоллун кэлэр холобур мин доруобуйам көннөрөххүн баарабын диэн кэлэллэр мин бу хэттэ сылым тухары үс эрэ киһи кэлбит эмиэхэ кэллэ кэлээт мин доруобуйам көннөрөххүн баарабын мин маннык буолаххын баарабын Ол тухары холобур чэсте тас көрүҥ уот уларыйдаҕына бэт, но ол миэхэ били главный буолбатах диир. Ол иһин тас көрүҥҥүттэн кэлэҕин, холобур бастаан бэйэҥ ыйааһыҥҥын кытта үлэлиигин, кыратык тренергин кытта кэпсэтэҕин, онтон холобур тас көрүҥүн кыра кыралаан уларыйан иһэр, этэр гын аппетитиҥ аһыы олордоххо кэлэр ба. Кыра кыралаан хаҕылыыгын, онтон дьэ ыйааһынтан ыйааһыҥҥа көһөҕүн, холобур элбэх направлениелара билэҕин, фитнес, групповой, танцы, зумба, кроссфит, онно араас-араас ыйааһын баар. Хороҕор просто растяжка, пилон да буоллун, игин араас кобулуктарга дүҥкү бол, ол улахан нагрузка. Хорох-хорох киһи ыйааһын талар. Тому что улахан ыйааһын киһи тутан көрөн баҕарар халуур кыйылаах курдук ханалаан инди улахан ыйааһыны бүгүн кыйбатың зато аны скандералан көтөхтүн улаата мин көддүк прогресстаабыппыт мин күһүрбүппүн все-таки тас көрүҥ бүттүҥ эрэ диэн буолбатах. Ото биддэмит көссөр. Но все-таки ити социальнай сеттен кэллэрэ буолла. Потому что ханаан көр холобур Инстаграмга дылы олохпут олохатын этэ. Инстаграм диэн хоох этэ, максимум ВКонтакте да кэпсэтээһин эрэ тас көрүҥөттүн улахан маннык гонка оһох этэ. Ити Инстаграм кэлэн улахан моделькалар кэлэннэр модельная внешность диэн кэлбитэ. Бэйэтэ кыракырлаан стандарт киирэн киирэн киирэн испиритин холобур бу мин дьиэбэр олороммун эрэ көрөбүн холобур быччыҥнаах баа дьаа дьаа тымыр буола алма турар көрөҥгөнөрө мен мен мана полохамара Холор ол тухар эн киһигин ол каждый час телефоҥҥун көрө-көрөөн көрөҕүн, холор кини тахсаар, бу кини таҕыста, аныс киһи киһи таҕыста, ол аата эн күнай ити информацияны потреб төбөҕөр киллэр да киллэр бэйэҥ тухары ыыт да ыыт болан халыр быччыҥнаах дьоннор манныкта успешный баала лукшеба массыыналаахтар, улахан маҕай дьиэлээхтэр, үчүгэй баһылыктаахтар, ол аата эн кыра-кыра ассоциацияланан киирэн бараан. Үчүгэйдик көрүҥ, үчүгэй көрүҥнээххин, ол аата эн улаан барда табыллар диэн буолар. Оннук курдук кыратык да албын ханааттан да буолун онно ол ити олоххо киирэн иһэн кырагырлаан значит мин тас көрүммүн көрүөхпүн наада доруобабын көрүнүөхпүн наада олобор куһаҕан дьалыктаргыттан кыракырлаан арааран иһэҕин доруобуяң тупсар кэпсэтэр дьонуң уларыйар олор бээн тас көрүҥүн долуйаҥаалар бээн бээҕин долже улаханнык атыҥнык ылынаҕын Мин ханаал эти үчүгэй прогресс. Холобурча ити диэн ити ыйааһын диэн ыйыппытын холобур биир момент эрэ тардан быһа тардан ылааһын. Дьон оны ылала просто тыыкайдыыр маннык. Дьэ ити наада да хуох. Тыл көтөх да көтөх буолаҕын. Лучше ол дьоҥҥор бараҥҥын деревина тахсан көмөлөс, ынахта үөн. Ото иһити эмиэ олох бара турар холобур. Ол холобур иһити ол муус таһааһын да буоллун кыһын. Ол да иннигэр атын үлэ баар этэ дии. билигин да үлэ баар билигин да дьоннор оннук олороллор холор ол тухары бэйэм таскарыммын көрүнөр буохха туох куһаннаай уйаһын да баран тардыам ну отон бэйэм олоҕум буллаа этэргэрле дьон киһи бээтин олоҕо бээтин выбора олиһин ити тыкадилары мин ото хергәвеппин онну киһи бар булааны мях кано кыратык маннык тохтотуохха наада все-таки но социальный сеттер хити

Эдэргэр эппитим халыһатыыбын итинниктэртэн. Холобур, этэллэр хорох-хороор. Мин бүгүн бу манна көрдüm, мин холобур үлэбэр коллегалар миигин ото өйдөөбөттөр. Мин бу контейнербын хостуубун, бэйэм аһаабыппын аһаан киирэн баран аны күлүү гыналлар дииллэр. Аны кыра кырлаан этэ хатыгын, холобур, дьити дьоннорго маннык

Киһи барыта бэйэтин мнениялаах, оннук дьоннор бааллар, холобур, эргээбэттэр, бэйэлэр-бэйэлэр олороллор, бэйэлэрин ыйааһыннарын хөпкөнөллөр, кинилэргэ барыта үчүгэй, как будто бы. Но мин ол дьоҥҥо кэлэн тыкайдаабын, ээ, эн на самом деле манныккын, эн манныккын, эн манныккын, биһи үчүгэйбит диэбэппин. Просто мин инник дьонтон халыыһатыыбын, бэйэм ыраата аһатыыбын. Потому что мин, мин олохпор инник дьоннор мэһэйдииллэр эн биир. Ол иһин кинилэргэ олох вниманием урбап буола аһатыыбын төһө кылларынан. Онтон аһы-үөлү көрүммэккэ эрэ киһи дьарыктанан көндөс нэдиэлэҕэ орто иһэринэн ыллахха да нэдиэлэҕэ үстэ иккитэ үстэ дьарыктанан киһи ырыан сөптө эбэтэр хайаан даҕаны ити нуччалыы пабликтарга наһаа бар буолар ди живот делается на кухне иһин диэн курдук ону эбэһээт маны туох эрэ ча дьарыктана сылдьар онно бургер соһон иһэр иһин диэн курдук туохтар баалар ди картинкалар Ас тутуспакка киһи ырыан сөптө эбэтэр уохта. Ас тутуспакка киһи ырыан сөп, но кып-кыратык. Холобур, кыра-кыралан киһи-киһи араас. Ким эрэ ас көрүммэккэ дааны брос толуйар эмискэ. Но атын үксэ дьон үксэ һин бир котой кып-кыралаан ырар, онтукалара кэнники ханаа курдук маннык хаалаалар. Мин элбэҕи гыныахпын хөбөтө гымматым. үчүгэй буолам этэ арай маннык гыммытым буола үчүгэй буолам эт оннук аттыгар сылдьар бастаан холор кирагарлаан соһо сылдьар андык хайар адах кармас киирбитин курдук улаханный мэһэйдаабэт но все таки хап буола буола бэйэн ханатар куһаммаҕай ол иһин төһө кыылларынан аскытыгар вниманиятын ура хатаан көрүнэ хатаан но все таки ырыахха хөп но ордук буолар холобур аһын көрүнэр киһи биир ыйыһыгар капитально уларыйан хөп ча икчала икки ый буоллун икки ыйыгар капитально уларыйан хөп Аһын көрүммэт, но дьарыктанар киһи оннук же дьэ икки-үстэ улахамыла кине отчонур же чехалор хылаҥаарынан ылынан боллун. Онтукун бириэмэ, онтукун элбэх, ороскуот бөҕө, лиһин все-таки ас көрүнэр наада, механабар наада. Отун туох барды тренер киһи барды бу холобур күн бакоя хоһажар болаан диэн күнү быһа биир киһи киһи кэлэр үһүс киһи кэлэр ити кудук киһаң болан хаалабы хаан дьарыктанааны оттон быыс булаҥҥын дьарыктанаан дуу эбэтэр хайдах то потом наһаа маннык этэллэрди тренердыыр уонна дьон наһаа көрүҥүн көрөрдү тренердыыр уонна сэбээти хайдах эрэ ол аата кини методиката үлэлээбэт быһалаах киниэхэ барар хайдах эрэ эссе туох эрэ марафон ыыппыт игин диэн инстаграмҥа диэхэ диэн haa баар дитинник холобур төһө дьарыктанаҕыный бэйэ? бастатан туран төһө хаһан дьарыктанарбыный диэҥҥэ хоруйдум урут мин чэ былырыыҥҥа дылы бэйэбэр бириэмэ хаалларар этим холобур киһим тоҕустан уоҥҥа дылы кэлэр аныыскам он бииртэн он икки ол чаас ыккырдыгар мин успейдаан дьарыктанааччым нэдиэлэҕэ үстэ бэйэбэр бириэмэ уурабын эбэтэр өрөбүлгэ капитально баран дьаһастыыр да тоҕустаан ыксаабакка балтарай кичаас дьарыктанар этим билигин оҕолорум улааттылар вниманиеба көрдүүллэр кэргэммэр холобур көмө буолуохпун наада иһин биир бэйэм да ол да буоллар амбициялаахпын элбэх атын идэҕэ үөрэниэхпин эмиэ баҕарабын ол иһин Билигин бэйэбэр дьарыккар бириэмэ хаалларбаппын. Все-таки бу диэн эттэххинэ дьон биир көтүтэр, араас түбэлтэ буолуха. Үлэтигэр туталлар дуу, дьон ыйдьан хаалыан сөп, детский садик төлөөбөт буолан хаалыан сөп, оҕолору ыйдьахтарын сөп. Ол иһин постоянно чөкүнай биир отмена өһөөт буолар. Ол быыһыгар мин постоянно бэлэм сылдьабын. Ким эрэ успейдан көрбөтүн түргэмат улуура тахсам, дьартан ахсаан анна бүттэ. Холобур, ити курдук урут

Бид эмит кырдьыктыы улаханнык халайдахпына, холуоһугун утуйбатыым, успайдаан аһаабатыым, либо маннык стрессовай баар ситуация буолан ала дэлби эстаҥа аламма кэлээн. Оннук күннэргэ отой биир күн вообще туулигыммаппын. Но все-таки неделяҕа кыра-кыралаан күн аайы тугар гын сылдьабын. Холо он бес минута да буоллун, бес минута буоллун, иһин биир тугара кыра-кыралаан гын сылдьабын. Эдэргэ дылы мин хасырда зал бір киирэбин, күнү буһанна сылдьабын. куруук баар буоллаҕа диэн эн олоххор куруук баар дэ хамнаныы баһаппат оту эн хараххарда бу холобур буолар идеальный тренер уонна дьарыктанааччы диэн хайдаҕай холобур эн бэйэн хараххар тус көрүүгэр нуччалай да нуччалай да буоллун аха идеальный клиент уонна идеальный тренер идеальный тренер это садист идеальный клиент это мазохист но идеальный диэн холобур идеальный тренер диэн хайдах киһи буолан сөбүй? Атын тренер киһи барыта бэйэҥ бэйэтин санаатыр идеальный буоллаа дии. Бир кыргырлаан холобур бэйэҥ билигин элбэтэ тураҕын, но все-таки эн инструкцияң почти постоянно бир. Холобур, любой тренердер ылаҕын бэста он да буолан почти базата барыта бир же. Просто бэйэҥ опыккынан фильтрдааҥҥын атыннык таһараан. Холобур, самый боростый бир упражнениелаан үс үс подходун караан он бести ол тухарыгын эн атыңнык улардан берен киһигиттен и так далее зато эн клиент боллахкын ордук ыарахан потому что дьарыктанааччы элбэх требования бар буолуохтаах эн аскын көрүнүөхтээххин холобур эн бүгүн кэлээн тугуда өлбөккүн ахастынгыттан уже аскын бардын көрүнүөхтээххин аскын астаныахтааххын утуяргын көрүөхтээххин витаминерин көрүөхтээххин ырык элбэх ол иһин эйиэхэ требования оту элбэх эн бириэмэлээх буолуохтааххын уонна бэйэҥ баҕаһынан күүстээх буолуохтаах мин санаабар оннук ити икки баар буоллаҕына элбэх ырааҕы барыҥ тоҕо диэтэххинэ улахан дистанцияҕа туккуйдуу үөрэннэххэ наада билигин кэллиҥ һылаҥаар иһигэр туккуйдан уже эрдэттэн ани биир-икки нэдиэлэ хаалбыт ырыксааҥҥын сүүрэн кэлэн оо миэхэ түргэнник наада кырыгырылан постоянно Рут кэлэн дьыттаабыккар махтанабын мин проекпын өйөөбүккэр бастакыннан өйөөбүккэр мин санаабарыттан эн туох билиилээх тренергин мин ону сөбүлүүбүн сэргиибин нуччалай тахатан грамотный диэн буоллаҕа дии именно маннык киһини ыкпат түүрбэт ол гынан баран билиитин кыаҕын иҥэрэр уонна киһини хайыыр маннык дьарыктанарга тохтуур ыҥырар ол оннук тааххын уонна ол качествоҕын бүтэрбэккэр баҕарабын уонна бу темпаҕын тутан бараҥҥын аһылҕыы баран иһэргэр оннуттан

Ол иһин барыта эһиги илиигитигэр баар, баардаххытына барыта сатаныа. Ол иһин бэйэҕит сөбүлүүр киһигитин булуҥ, тренергитин булуҥ, истэр киһигитин булуҥ уонна тугу эппитин барытын толорон иһиҥ. Оччоҕуна барыта сатаныа. Биһи бүгүҥҥү биэриибитигэр фитнес-тренер Рутхва ыалдьыттаата. Кинини кытарыттан киһи төһө баҕар кэпсэтэ олоруон сөп курдук, ту араас дьарык, залга аһыдьыы, ас-үөл, ырыы, уойуу туһунан то киһи төһө баҕар кэпсэтэ олоруон курдук те интириэһиргээбит буоллаххытына уонна бу ыалдьыты кытары өссө көссүөххүтүн, кэпсэтиэххитин, ыйыталаһыаххытын баҕарар буоллаххытына суруйаарыҥ итиннэ канал аллараатыгар.